Омук бэйэтэ киэн туттардаах, дьоҥҥо кэпсиирдээх буолар. Биһиги, сахалар, оннук киэн туттарбыт олоҥхо. Олоҥхоҕо Үөһээ дойдуга айыылар, Орто дойдуга дьоннор, Аллараа дойдуга абааһылар тустарынан кэпсэнэр. Олоҥхо бэрт былыр үөскээбит. Ол иһин үһү диибит. Олоҥхону олоҥхоһут толорор. Былыыр-былыры күлэр күөх салгыннаах, үрүҥ илгэ үктэллээх, үкэр куйаас тыыннаах күндүл күнүс дойду баара эбитэ үһү. Үөһээ дойдуга үс-киис кыыл тирииттэн тигиллибит үрдүк нуоҕай бэргэһэлээх, үүт-аас бэйэлээх Үрүҥ Аар Тойон олорор. Үрүҥ Аар Тойон хоойго сытар холоонноох доҕоро Адьына Сиэр Хотун диэн баар. Кинилэр улуу ойууттардаах, айыы намыһын удаҕаттардаах атын үгүс аймах-билэ дьонноох эбиттэр. Ойон тахсар күннээх охтон баран армастаах алаҕартаан тэтэгэркээн орто дойду оҥоһуллубута эбитэ үһү. Ол онно үс саха үөскээн тэнийбит, түөрт саха төрөөн үөскээбит. Сайдалыкы эбэҕэ урааҥхай саха барахсан аҕалаатар аҕата саха саарын тойон, ийэлээтэр ийэтэ Сабыйа Баай Хотун олорбуттар. Саха саарын тойон Сабыйа Баай Хотун соҕотох уоллаахтар. Кини аата күүстээх-уохтаах күөнэ көҕөччөр аттаах күн дьирибинэ бухатыыр. Кинини кытта бииргэ тоҕус былас суһуохтаах туналҕаннаах ньуурдаах Туйаарыма Куо барахсан кэрэ дьүһүннээх, үтүө санаалаах буола улааппыт. Бу дойдуга сирэйин ортотугар сиикэй эт бэргэ харахтаах, хаспах курдук хара дьабаа айахтаах, соҕотох үүттээх сорҕо муруннаах, абыр-табыры ардьаа тиистээх, адьарай уола аҥардастыы аатыран олорбут. Кини балта түптэ кутурук, тутум тэллэх, рэгиэ тыҥырах кыыс оҕо, кыскыйдаан куобаара. Абааһы бухатыыра уот урутаатыттан улаханнаах ньуурдаах Туйаарыма Куоҥун суһуоҕуттан сулбу тардан ылан, ат самыытыгар быраҕаат, хам курданан кэбистэ, суол соҕотохтоо аллараа дойдутугар субурус гынан хаалла. Тоҕус былас суһуохтаах туналҕаннаах ньурдаах туйаарыма коону убайдаатар убайа күн дьирибинэ быыһыы барда. Ол гынан баран абааһы уолун албаһыгар киирэн биэрэр. Кини кэнниттэн үс үүт бүтэйи үрдүнэн көстөр үрүмэччи маҥан аттаах, үрүҥ уолан буҕатыыр, туналыйар ньурдаах туйаарыма куону быыһыы барар. Ол гынан баран эмиэ албаска түбэһэн, аллараа дойдуга бүтүн уҥуоҕа урусхалланан өлөн хаалар. Үөһээ дойдуттан үрүҥ аар тойон биэс былас биэкэйэр бииллээх, алта былас дараҕар сарыннаах Дьулуруйар Ньургун Боотуру айыы дьонун араҥаччылыырга, күн дьонун көмүскүүргэ анаан түһэрэр. Суналҕаннаах Ньурдаах Туйаарыма Коону быыһыы Аны кини барар. Айыы дьонун араҥаччылааччы Дьулуруйар Ньургунноотур уонна абааһы бииһин атамаана уот уһутаакы күөн көрүстүлэр, күрэс былдьастылар.

Ый отут хонугар тэбис-тэҥҥэ эристилэр. Иитэ-саҕата биллибэт иирээн төрдө элбээтэ. Онтон кинилэр да буоллаллар, эт бэйэлэрэ элэйэ быһыытыйдылар, сыа бэйэлэрэ сыҥыралыйан бардылар. Сүүс сүүстэриттэн өйөһөр буоллулар. Ыксал буолбутугар дьулуруйар ньургун боотур аҕаһын айыы-ымсуур удаҕаны Уот уһутаакы балтын кырыс-кыскыйдааны көмөҕө ыҥырдылар, көрдөстүлэр, ааттастылар. Инитин быыһыы тоҕус халлаан домнута, аҕыс халлаан арчыһыта, Айыы Умсуур удаҕан бытырыыһа дьиримнээн тиийэн кэллэ. Дүҥүрүн дор-дор оҕуста, дуом-дуом туойда. Ньургун Боотур бухатыырга таах кымньыыны уунна. Ону ылан Орто дойду улуу бухатыыра Ньургун Боотур абааһы уола уот уһутаакыны үлтү сынньан үөдэн таһаан оҥордо. Инитин үрүҥ уоланы өлбөт мэҥэ уутунан тириэрдэ. Туналҕаннаах Ньурудаах Туйаарыма Куону уонна отут тоҕус айыы бухатыырын быыһаан ылла, хараҥа хаайыыттан таһаарда. Үрүмэччи маҥан аттаах үрүҥ уолан обургу төрүт буоругар аан ийэ дойдутугар эргиллэн кэллэ. Кинини кытта тоҕус былас суһуохтаах туналҕаннаах Ньурда Туйаарыма Куо холоонноох доҕор буоларга ананан эмиэ кэбистэ. Тоҕус түүннээх күн уруу ыһыаҕа буолбута үһү. Уолбат уйгу тэриллибит. Үс саха үөрүүтэ үрдээбит. Урааҥхай буолан ууһуур-тэнийэр уураахпыт ууруллубут. Уруй Тускун!